Es a l'Universitat Pau Valeri de Montpelhier que nasquèt lo moviment estudiant per la difusion e la defensa de l'occitan, lo MEDOC.
Los 20 ans dau Medòc aquò comença tre ara, la taula redonda que va revenir sus 20 ans de bolegadissa intensa. Podèm començar per la debuta. Per la debuta.

Qu'anoncièt ara l'autuna la debalada vaquí, una baissa deth pòste al Capès fòrça, fòrça importanta. Una demesida de mai deth 50 del cent deu nombre de pòste au Capès de lenga occitana. Ua vergonha. Aquò nos faguèt un truc, eh, perque après quatre ans d'estudi ambe li professors aquí a la fac, on se disie, ben, Cossí anan faire per trabalhar au país e transmetre la lenga nòstra? Èra un projècte que i trabalhaviam dessus dempèi longtemps e tot d'un còp, uèi, un còp de fulhs e plaf! Una ducha frèja. Donc vos sètz recampat per militar? Ò ben fach aquí a la. Ò ben fach una can, pensi. Ò una can fondatur. Ò l'idèia, l'idèia èra de fach una peticion, pensi, pel nombre de pòrta capes. Aquò es la debut completament. E puèi ben aquí se sèn dich, bon, una peticion plan, me se cal estructurar. E es aquí donc qu'a ben, qu'a ben crear aquela associacion. E donc la peticion ben la vem fach signar d'abòrd sul camin que montava aquí per lo restaurant universitari. E nautri avèm tanben fafsinhat dins un trin, es aquò? Dins un trin, aquò èra per montar a París. Aviam montat a París per una manifestacion, perqué bon la demesida despòst èra per lo citar, mas pas simplement. E donc aviam montat a París, a Menomedòc, 97-98.
E avèr remontat tot lo trin en faire signar la peticion au monde dins lo trin que e en cantar en occitan dins lo trin dins lo metro. Dins lo metro, lo metro en occitan coma li calic. E puèi be aquí, surpresa, mai alors i avió pas Facebook a l'epòca per far signar las peticions, mai aquí, pensi, mai de 20.000 signatures. 21.000 signatures per aquesta peticion. Fòrça, fòrça.

causas que se son passat a nivèl de la televisiu tot aquò, donc i a agut avè agut de dubertura mai granda que non pas l'educacion nacionala. Donc avèm començat la musica, bon, ro un pantalh decapitat aquí dedí, me sabiam pas, i a agut Òc TV, e lo Serdòc e tot aquò, lo Serdòc un pauc aprèp, i a agut Òc TV primièr a Toulouse, qu'èra donc Jaume Gaudàs e sa fèm, que fasián de, qu'avián montat une web TV aero à l'epoque de des start-up là, le tout début des start-up e son venguts son venguts sus sus Montpellier per veire lo lo Médoc ce que se passava aero a cercar de monde per trabalhar e donc vaquí ieu soi vaquí ei fach ma licéncia e òp soi partit soi partit a Toulouse per faire aquò. Mai i avió de fèsta, ben mai i avió de jove que venián E donc avèm avèm capita, pensi, a faire venir de monde que que qu'èron pas estudiants dins lo despartament occitan a s'interessar a la lenga e a mai a avèm ajudas que i age mai de curses coma aquel de Melanie en en opcional, de monde que fasián d'istòria o de sociologia o que venión au cors de Melanie, perqué i avia lo Medòc. Donc, finalament, entre lo despartament e lo Medòc i a jet una, enfin, lo duo fonciona plan per faire venir d'estudiants d'un costat e de l'autre. Per ieu qu'èri en defòra dau mitan occitan, lo Medòc èra lo solelh liòc onde se parlava l'occitan. Es lo moment onte ieu ai poscut parlar un pauc que l'audició e la musica e tot aquò, mas l'avia pas jamai parlat per que dins ma familha pas de que lo parla e tot aquò e donc Ero per ieu lo solet lhòc onte ai auut, enfin, onte la lenga ero viva. Es dubèrta, vòli dire, i a pas besonh d'èsser a la fac per venir al Medoc, donc la pòrta es dubèrta coma totjorn, e venètz, venètz rescontrar lo monde, venètz aprene la lenga.

Esperi que tu sera o mi farai empapar. Lo citar aviá una imatge un pauc vielhòta, t'aquò sián dit, nosautres sián de joines qu'an escotat de rap, de rock, E siam pas dins la tradicion tot aquò, e i a un manque tanben de socializacion de la lenga, perque lo monde vei la lenga coma un con de vièlh, siam dit, nosautres siam pas vièlh, perque avèm 20 ans, donc se siam ditz, bon, anam prene aquò coma caval de batèsta. E tot aquò monde se retrobava aquí per estudiar, per l'amor de l'occitan, quoi, fin final. E donc èra tanben un mejan de se recampar en defòra dei cors e de trobar un biais de viure la cultura, es un pòc un laboratòri, esque se vei qu'es una lenga de joine que la. Que la vivo encara aquí, i quauqu'un la lo digué, es un endreu onte podèm parlar la lenga e se recampar e cresi qu'es un pauc l'essenciau de la causa, es un ciment quoi, es una matèria primèria que permet d'amassar li gent, alors i avié aquò e pui i avié li gent d'en defò que parlavan pas occitan mais que son venguts perque i avié aquest jòi, aquest estrambòr, tot aquò.

Çò que representa per ieu l'enveja e la motivacion de de portar la cultura e la lenga un pauc mai luènh enco dels joves. Ui eu fa mai o mens un an que soi aquí, me soi un pauc raprochat del monde e del Medoc amb lo moviment estudiant de l'an passat. Ensajam de parlar un pauc amb los novèls estudiants de

Lo Medoc s'iu vengut i a 5 ans, ambe la ambe la banda de de Gebalèti d'i a d'i a 5 ans e avèm agut un moment extraordinari perqué en quel epòca faii a Toulouse una serada que si, enfin una una predina e serada que si sonava lo bal a la dinamo. Èra pas aisit de faire aquò a Toulouse, perque le balaire de ballet tradicionau èra pas aisit de le faire venir a le nòstre ballet. E soi arrivat aquí e s'es passat una cau extraordinària, es que avèm jogat la musica deth ballet, i a auut de tot es gents d'aquí que se son mis a ballar li dança tradicionau. Alòra aquò m'a fait un plaser! De l'autre monde perque era la mia premiera idèa de faire un concèrt qu'es pas un espectacle qu'es un partatge ambe lo ambe li gente es pas un public es un un pauc coma carneval o coma o balèti voilà es la premiera idèa de de de balèti.

Lo mot occitan que m'agrada lo mai es escobir, perque se trap a la debuta d'un clip de Maoresca que qu'escotavi a la debuta Quò comprenoi pas res e quò ai descubèrt çò que volió dire e m'a fach fòrt sorrir. Ben contunhar sus la linha del script de Maures que m'agrado pas lo mot gavatch perque sa significacion m'agrado pas. E que vaquí. E que la significacion, la sonoritat, tot me. Tot m'enrabio dins aqueste mot. Be soi ja passat dins libres sus TVOC per parlar del libre Nomados de Anne Regor e m'agradarió de ne parlar encara perque